Internet. Bu söz biziň hemmämize tanyş. Internet biziň gündelik durmuşymyzda ymykly ornaşdy. Häzirki döwürde zawoddyr fabrikleriň, elektrik stansiýalarynyň, maşynlaryň, käbir dükanlaryň, sosial ulgamlaryň, hatda käbir sowadyjydyr gyzdyryjylaryň işini internetsiz göz öňüne getirmek mümkin däl. Diýmek, biziň durmuşymyz hem internet bilen berk baglanyşyklydyr. Geliň bu tehnologiýanyň taryhy we nädip işleýändigi bilen tanyş bolalyň. Bu maglumatlar hemmämiz üçin hem gyzykly bolar diýip umyt edýän. Häzirki seredýän wideoňyz Google kompaniýasynyň informasiýa merkezinden siziň smartfonyňyza ýa-da kompýuteriňize baryp ýetmezden ozal müňlerçe kilometr ýol geçdi. Näme üçin Google kompaniýasynyň informasiýa merkezinde? Sebäbi bu wideony siz YouTube ulgamynda seredýärsiňiz. YouTube bolsa Google kompaniýasyna degişli. Aslynda size internet arkaly gelýän maglumatlar başga-da millionlarça informasiýa merkezinde saklanyp biler. Indi bolsa bu tehnologiýanyň işleýşine giňişleýin seredeliň. Şeýlelikde, bu wideo Google kompaniýasynyň informasiýa merkezinde saklanýar diýip aýdyp geçdik. Bu informasiýa merkezi sizden müňlerçe kilometr uzaklykda bolup biler. Nädip informasiýa ol ýerden siziň smartfonyňyza ýa-da kompýuteriňize gelip ýetýär? Informasiýany ugratmagyň we kabul etmegiň iň aňsat usullarynyň biri hem emeli hemralary, ýagny sputnikleri ulanmak bolup durýar. Informasiýa merkezinden maglumatlar sputnige ýörite antennalaryň kömegi bilen ugradylýar. Sputnikden bolsa size ýakyn bolan başga bir antennanyň kömegi bilen siziň smartfonyňyza ugradylýar. Ýöne maglumaty alyş-çalyş etmegiň bu usuly biziň pikir edişimiz ýaly gowy işlemeýär. Sputnik Ýeriň üstünden ortaça otuz bäş müň kilometr uzaklykda ýerleşýär. Şeýlelikde, informasiýa öz salgysyna baryp ýetmek üçin ýetmiş müň kilometrden hem köp uzaklygy geçmeli. Beýle uzak aralyk internetimiziň tizligini peseldýär. Hakykatda, internet biziň pikir edýänimizden örän tiz işleýär. Pes tizlik sputnik arkaly işleýän internetiň ýeke-täk kynçylygy däldir. Eger bu wideo sputnik arkaly baryp ýetmeýän bolsa, onda nädip bize informasiýa gelip ýetýärkä? Informasiýa ýörite optiki süýüm kabelleriniň ulgamynyň kömegi bilen bize gelip ýetýär. Bu optiki süýüm kabelleri informasiýa merkezlerini we biziň ulanýan smartfonlarymyzy, kompýuterlerimizi birikdirýär. Siziň smartfonyňyz bu ulgama mobil internet ulgamynyň ýa-da Wi-Fi marşrutizatoryň, ýagny routerleriň kömegi bilen birikdirilendir. Mobil internet ulgamynyň antennalary we Wi-Fi routerleri bolsa öz gezeginde optiki süýüm kabelleriniň ulgamyna birikdirilen. Ýadymyzda bolşy ýaly, häzirki seredýän wideomyz informasiýalar merkezinde saklanýar. Informasiýalar merkezine serwer diýsek has gowy bolar. Anyk aýtsak, informasiýa serwerdäki SSD disklerinde saklanýar. Serwer bu örän güýçli kompýuter we bu kompýutere birnäçe uly göwrümli SSD diskleri birikdirilen. Serweriň maksady informasiýany ýatda saklamak we size gerekli maglumaty tapyp örän çylşyrymly bolan optiki süýüm kabelleriniň ulgamynyň kömegi bilen ugratmak. Geliň bu prosesiň nädip bolup geçýändigine seredeliň. Dowam etmezden ozal biziň IP salgynyň nämedigini bilmegimiz zerur. Internet ulgamyna birikdirilen islendik serweri, kompýuteri, smartfony ýa-da başga bir gurluşlaryň her birini aýratynlykda tapawutlandyrmak üçin olara at dakylýar. Bu at hem IP salgy bolup durýar. IP sawygy arasyna nokat goýulan dört sany sandan ybarat. IP sawygyda her bir san nol, iki ýüz elli bäş aralykda bolup biler. IP salgyny biziň öý salgymyz bilen deňeşdirip bolar. Size poçtanyň kömegi bilen ugradylan hat bukjadaky görkezilen salgynyň kömegi bilen size baryp ýetýär. Internet ulgamynda hem informasiýa şeýle salgylaryň kömegi bilen eýesine baryp ýetýär. Siziň internet prowaýderiňiz, ýagny sizi internet ulgamyny birikdirýän kompaniýa, siziň smartfonyňyza ýa-da kompýuteriňize ýörite IP salgysyny berýär. Informasiýalar merkezindäki serwerlerde hem öz IP salgysy bar. Serwere degişli bolan saýtlardan peýdalanmak üçin serweriň bu IP salgysyny bilmeli. Ýöne saýtlar örän kän we bize birnäçe IP salgylary ýatda saklamak kyn bolar. Bu kynçylygy ýeňip geçmek üçin domen salgylary ulanylýar. Meselem, YouTube nokat com, Google nokat com ýa-da Mail nokat ru we şuňa meňzeşler. IP salgyny ýatda saklamakdan domen salgysyny ýatda saklamak has aňsat. Internet ulgamyndaky saýtlara girmek üçin biz domen salgylaryny ulanýarys. Onda, internet ulgamyndaky ýörite gurluşlar biziň ýazýan domen salgymyz boýunça nädip saýtlary tapýarlar? Sebäbi biz saýtlara girmek üçin olaryň IP salgysyny bilmeli ahyryn. Bu meseläni çözmek üçin ýörite domen salgylar ulgamy bar, ýagny DNS. DNS-iň işleýşi hemmämize tanyş bolan telefon belgiler kitapçasyna meňzeş. Biz haýsydyr bir adamyň adyny bilýän bolsak, Telefon belgiler kitapçasyndan onuň telefon belgisini hem tapyp bileris. DNS ulgamy hem edil şu işleri ýerine ýetirýär. Ýöne adamlaryň atlaryna derek saýtlaryň domen salgylary, telefon belgilerine derek bolsa IP salgylary ulanylýar. Ýagny DNS ulgamy bize saýtyň domen salgysynyň kömegi bilen IP salgysyny tapyp berýär. Diýmek, biz brauzerde saýtyň domen salgysyny ýazamyzda, brauzer DNS serwerden bize gerek bolan saýtyň IP salgysyny talap edýär. IP salgyny alamyzdan soň, brauzer bu salgy boýunça ýerleşýän serwere ýörite maglumatlary ugradýar. Serwer bu maglumatlary alandan soň, özündäki SSD disklerinden bize gerek bolan maglumatlary tapýar we optiki süýüm kanallarynyň kömegi bilen ýagtylyk impulslary görnüşinde bize ugradyp başlaýar. Näme üçin elektrik impulslaryna derek ýagtylyk impulslary ulanylýar? Sebäbi ýagtylygyň tizligi takmynan üç ýüz million metr sekunda deň. Bu örän-örän uly tizlikdir. Şeýle tizligiň kömegi bilen biziň internetimiz örän çalt işleýär. Ugradylan maglumatlar bize gelip ýetýänçä müňlerçe kilometr aralygy, daglary we ummanlary kesip geçýär. Bu sözlemde metafora ulanmadym. Hakykatda-da optiki süýüm kanallary daglaryň arasyndan, hatda ummanlaryň aşagyndan hem geçirilen. Bu optiki süýüm kanallaryny geçirýän birnäçe ulakan kompaniýalar bar. AT&T, Orange, Verizon, Google. Daglaryň üstünden we ummanlaryň aşagyndan geçýän optiki süýüm kanallary Siziň internet prowaýderiňize degişli bolan serwerlere birikdirilýär. Ol serwerlerden bolsa, ýörite kabelleriň kömegi bilen siziň mobil internetiňize degişli bolan antenna ýa-da Wi-Fi routeriňize birikdirilýär. Marşrutizator, ýagny Wi-Fi router, bu ýagtylyk impulslaryny elektrik impulslaryna öwürýär. Elektrik impulslary Ethernet kabeliniň kömegi bilen ýa-da simsiz geçiriji, ýagny Wi-Fi tehnologiýasynyň kömegi bilen biziň kompýuterlerimize, we smartfonlarymyza baryp ýetýär. Eger-de siz mobil internetiňizi ulanýan bolsaňyz, onda ýagtylyk impulslary siziň mobil operatoryňyza degişli bolan antenna ugradylýar. Bu antenna ýagtylyk impulslaryny elektromagnit tolkunlaryna öwürýär we biziň smartfonlarymyza ugradýar. Internet bütin dünýä ulgamy bolup durýar we bu ulgamy dolandyrmak üçin, ýagny IP salgylary dakmak, olary domen salgylaryna birikdirmek üçin gurama gerek bolup durýar. Bu işleri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän ICANN guramasy ýerine ýetirýär. Internet ulgamynyň beýleki ulgamlardan, meselem, telefon ýa-da telegraf ulgamyndan tapawutly ýeri örän netijeli işleýändigindedir. Ýagny biz az wagtyň dowamynda uly möçberdäki informasiýany ugradyp ýa-da kabul edip bilýäris. Siziň görýän bu wideoňyz Google kompaniýasyna degişli bolan haýsydyr bir serwerleriň birinde ýerleşýär. Informasiýa size nol we bir sifrlerden düzülen örän uly yzgiderlik görnüşinde ugradylýar. Bu yzgiderligiň birnäçe böleklere bölünip ugradylmagy hem öň agzap geçişimiz ýaly internet ulgamynyň netijeli bolmagyna ýardam edýär. Geliň, biziň görýän yzgiderligimizi birnäçe böleklere böleliň. Her bölek özünde alty bit informasiýany ýatda saklaýar. Ýagny alty sifrden ybarat. Her bir bölekde alty sifrden başga-da, bölegiň tertip belgisi, serweriň IP salgysy we siziň telefonyňyzyň ýa-da kompýuteriňiziň IP salgysy ýazylýar. Şeýle bölekler, ýagny internet paketleri siziň smartfonyňyza ugradylýar. Paketleriň ählisiniň şol bir ýol bilen gitmegi zerur däldir. Her bir paket edil häzir iň amatly bolan dürli-dürli ýollar boýunça ugradylýar. Paketler siziň prowaýder kompaniýaňyzyň serwerine ýa-da mobil operatoryňyzyň antennasyna baranda birikdirilýär we size ugradylýar. Haýsydyr bir paket gelmedik bolsa, onda şol paket serwerden täzeden soralýar. Ine-de biz internetiň nädip işleýändigini, internet paketleriň serwerlerden biziň smartfonlarymyza çenli örän çylşyrymly, ýöne gyzykly syýahatyna seretdik. Wideomyzyň ikinji böleginde internet tehnologiýasynyň ösüş taryhyny öwreneris. Haladym düwmejigine basyň we kanalymyza agza boluň. Instagram we Vkontakte ulgamlaryndaky sahypalarymyza goşulmagy hem ýatdan çykarmaň.